Qatt waqaftu u ħsibtu kemm aħna l-Maltin għandna qwiel u idjomi li huma kollha ispirati mill-istaġun tas-sajf? Din is-sena smajt wieħed għall-ewwel darba. F'Lulju, il-ħajjatin jaqilgħu xi karlin. Dan kollu ġej u kollu ġie spirat li f'Lulju, l-istaġun tas-sajf, id-domanda għall-ħwejjeġ tal-okkażjoni tiżdied u l-ħajjata jkollhom iktar x'jagħmlu u ovvjament jaqilgħu xi karlin. Karlin kienet munita antika Maltija li llum il-ġurnata m'għadhiex teżisti. U ejja ngħiduha kif inhi, l-istaġun tas-sajf iġibilna ħafna okkażjonijiet biex niltaqgħu ma' ħbieb u ma' familja. Inviti tat-tiġijiet xi kultant fil-posta ma jiqfu b'xejn. Hawn min jieħu gost bihom u hawn min iqishom bħala ċitazzjoni. Ejja ngħiduha kif inhi, is-sajf iġib ħafna sħana wkoll miegħu. Sħana li xi kultant ma ttikx aptit li taħdem. Tqum filgħodu u jkollok aptit biss tmur il-baħar. U das-sajf jien x'qed nagħmel? Qed noħodkom f'bajjiet kemm xejn mhux tas-soltu, bajjiet li mhumiex daqshekk popolari. Importanti li żżommuhom bejnietna biss. Din il-ġimgħa, Ħa mmorru niskopru bajja oħra. Ħa noħodkom fin-naħa t'isfel, f'waħda mill-iktar bajjiet maħbuba, però ħa noħodkom f'żona xejn kummerċjali. Illum, ħa mmorru l-bajja ta' San Tumas, magħrufa bħala r-Ramla għan-nies tal-lokal. San Tumas hija bajja kbira imqasma mal-kosta fin-nofsinhar ta' Malta, bejn ir-raħal ta' Witilajn u Żejtun. Il-bajja ta' San Tumas hija destinazzjoni popolari għall-għawm kemm man-nies lokali kif ukoll mat-turisti. Il-bajja għandha ilmijiet baxxi li jagħmluha adattata għall-familja kollha. Parti minnha hija ramlija filwaqt li hemm partijiet oħra bil-blat. Hemm żona, li tal-lokal isejħulha l-Fajtata ta' Wied il-Għajn, li ġiet iddikjarata bħala Bajja ta' Kwalità, mogħtija lokalment minn Nature Trust. Dan it-titlu jingħata lil bajjiet li għandhom operazzjonijiet sostenibbli fuq il-bajja u għandhom standard internazzjonali fl-indafa, il-kwalità tal-ilma, is-sigurtà, u s-servizzi. Però jien illum ħa noħodkom mixja żgħira, mixja 'l ġewwa, fid-direzzjoni ta' Xrob Laġin. Ħa nesperjenzaw bajja impekkabbli, Ras il-Munxar. Ras il-Munxar hija peniżola marbuta mal-blat fit-tarf tan-nofsinhar tal-bajja. Munxar tieħu isimha minn għadd ta' munzelli ta' blat li tnaqqru mill-mewġ u trasformaw ruħhom f'sikek u llum jinsabu mgħaddsa fil-baħar Mediterran. Munxar Hija parti rurali ħafna u mhix minsusa, qed taffaċċa l-Bajja ta' San Tumas u teknikament tagħmel parti mill-Peniżola ta' Dellimara. Biex tasal għal din il-bajja, tkun tista' tgawdi veduti mill-isbaħ kif ukoll tara numru ta' għelieqi mtarrġa. L-għelieqi huma art agrikola tipika Maltija u huwa importanti li żżomm mal-passaġġ inti u miexi lejn Ras il-Munxar sabiex tasal fuq il-bajja mingħajr ma tagħmel ħsara. Din iż-żona wkoll Tinkludi għadd ta' fortifikazzjonijiet, fosthom torri u kappella ta' San Pawl. Fis-sajf, m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fior di Vita hekk irridu narawkom. Ibagħtulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħidkom jew f'kumpanija. u dak ir-ritratt li tibagħtulna, grazzi għal Fjur di Vita, jista' joħroġkom rebbieħa. Ibagħtuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom! Nhar il-Ġimgħa 14 ta' Lulju, ittellgħet l-ewwel attività tal-kampanja Saving Our Blue Għas-sena 2023, f'waħda mill-isbaħ bajjiet li għandna f'pajjiżna, il-Ġnejna. Waqt din l-attività, kien hemm numru ta' stands edukattivi, fejn il-poplu kien mistieden biex ikabbar l-għarfien tiegħu dwar l-ambjent sabiħ marittimu li għandna u kif aħna nistgħu nipproteġuh. Attivitajiet bħal dawn huma importanti ħafna għaliex inti toħloq għarfien ta' kemm m'għandniex nużaw single-use plastik. dik l-iktar ħaġa li ngħidu fuqna. Hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel iktar billi ma tħammitx il-bajja, ma tħammitx il-baħar, tissepara l-iskart, iżda illum ħanafsu fuq dik u sbieħ daw l-attivitajiet għaliex it-tfal jitalmu mod interessanti ħafna għaw tal-era jorganizzaw xi lop għat-tfal għaw tan-Nature Trust li qed jagħtu talks fuq turtle nesting li hija interessanti ħafna dollu mort inkellimhom u tgħix kemm tallimt affarijiet interessanti fuq li anka fil-bajiet tagħna jkun hawn eh, dawn it-turtle nests illi aħna għandna neħdu ħsieb huma jimmonitorjaw għandhom in-nies apposta ma insomma interessanti ħafna. Fil-bajja tal-ġnejna, waqt l-attività ta' Saving Our Blue, ittieħdet l-opportunità biex tiġi rilaxxata fekruna li ngħatat l-isem ta' Anna, li għalkemm kellha esperjenza kerha, issa tinsab b'saħħitha u lesta biex tkompli tgħix ħajjitha fl-ibħra tagħna. Illum ħa nirriliżjaw l-Anna li kienet għandna r-Rehab Centre minn April ta' din is-sena. Fil-fatt Anna nstabet qiegħda tipprova todos u ma setax u meta ħadnija il-klinika hawnhekk sibna li kienet belat eh, repers tal-plastik tal-flixken tal-ilma. Eh, wara li dewejnija u nexxinna noħorġu l-plastik kollu mill-istonku, illum għanna edha tiġi rilaxxata biex tkompli l-vjaġġ tagħha ma' fkiren oħra fil-Mediterran. Meta tisma' l-esperjenza ta' Anna u tisma' aktar dwar il-meravilji li għandna fl-ambjent marittimu tagħna tirrealizza kemm għandna responsabiltà biex dejjem inkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Prime Time Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. For the love of food, golden drop. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.